Ase aya iga nigo amanyekanete buna Nyambeera, gose abange banyemanete buna Edumbing Site ase Ekaunti ya Kisii, ekonyara koba gekomorekera naboigo gotuguta egubi yonsi ekonyara koba gegosangererigwa korwa ime na isiko ase Ekaunti ya Kisii yanyara koba gegotugutwa aase ensemo eye iga. Korende ase aya iga taraba aase anyare koba agakorigererigwa aase okorenda obochio naboigo ebinto bitwetanaine Ase okorigereria ng'a abaiga baetane nase orogongo oro iga, bonyari koreo bare bakomenya buya goetera nonsi okoba ororo kw'enguru eye ase ensemo eye iga. Nigo twanyara koba togotaarera ase aya iga ase engencho okong'usanana kwanyare koba gokoba aroro igoro y'omonyene ase aya iga, goetera nere natagete konyara koba gakobeka amaagacho aye ensemo na kogendereria oborimo anyarete koba gakogora, Naboigo ensemo ende e County Government ya Kisii neganeti korigia aase kobeka egubia eye iga. Nigo ase aya iga nyakoba agotwara okungu sana na ogotamba egoikera bagaikana onye ase ekoti konya koba bakorigia ng'a nki onya koba gegokorwa. Koreng'ana na oyomo bwa baria batenenerete oboraai obo korwa ase County ya Kisii otatagete rire aria rikuri kwanwa nigo atebire buna, Chinsemo chianyare koba chikoriigwa ase wi eranyare koba gegotugutwa, korende bono siasa ekanyanyari koba gegosisia ogosoa aroro nabo egogotenenia emeroberio enga buna eyio. Naro omobwekano bw'ensemo ya bonchari, boigo ensemo y'etoora aria bobasi ase chinsemo chianyare koba chikobekwa ao nase ogochia gotuguta egubi eyio, korende bono chinsemo echi chionsi chikanyara koba chigokaana ogotugutwa kw'egubi eyio ase ensemo eyio igoro ya siasa ase chingaki echio. Bono koreng'ana nomorwanereria bw'obweene bwa mwanyabanto ase ekaunti ya Kisii omenyekanete na Thomson Osoro nigo akoboria chibesa chianya koba chikobekwa aroro chimilioni chianya koba chikobekwa aroro ase omwaka bw'ebudget agonyara koba gakweresera ng'aka ngoji anya koba chikogora ase etown centre agonyara koba gagotugutu nyuma bataranyara koba bakorigereria chitaoni chinde ime y'ekaunti ya Kisii naende ng'ai chibesa chianya koba chikoenekigwa kogenda Amarieta agonkorokwa Thomson Osoro, echairman ye rigena Human Rights, iga omochio Kisii. It is so embarrassing, ekero tokonyora ne county government ya Kisii ng'a tebwati ase egotuguta eubi. Buna iga ase egotuguta eubi igaa, na ase oborimo bw'omonyene. Bono tokoboria iga, chibesa echi chiabeire allocated gocha gocha gocha ase chibudget, the four budgets chia Kisii County chiaetigwe, buna more especially ebudget ya 2013-2014, The 19 million chietetigwe chiare korosi chia nkogora ase e dumping site 19 million chionsi pi ngai chibe ase echia chiete ase eng'encho ase taiyo Kisii county government egotugute eubi yabo chibesa echi ngai chia chiete naende ning'o ochibwate naende na omogoka ong'ochire otokobori iga intwe buna abanto ba Kisii county government. ba Kisii, residents ba Kisii at large, chibesa echi chiatakeire kogorwa oboremo bw'ogotugu tw'eubi tibogoriri, nkai chibesa echi chiachire? Bono nigo ere ogokuuria gochia ase abange igoro ng'a ninki kianyarete koba gekoirera obotumeki bwe chibesa echio, na ngetambokero ki eserikari y'ekaunti yanyare koba gekoimokia, korende ekiang'a eubi eye iga teri gochia konyara koreta eng'usanano nomonyene. So ntotagete komanya ongwae a come out clearly gose a ward a town admin asoke isiko boronge atotebi ng'a obomaene oborimo mbwagoretwe ase engencho chibesa chiria chiabekeire a county admin echitenenere oborimo bori mbwagoretwe nonye bwagoretwe nkaibore toegwe enamba tende tokore esearch. tomanye nomobaene oborimo boria mbwagoretwe.
Nigo boigo sore naye kobua kweboria, gose gakonyara kobua koboria, ng'a bono ekero eguya eyo echinyara kobua gekorusigwa ase aya iga, aase atokire, gose ere ase konyara kobua gegotugutwa aase engencho nomonyene tagokani korora eguya eye iga, aase ange buna aya iga. Nkai chibesa echi achiete, naende maa twabeire nobwoba. Noro omonyene oyo ogocha gochaka koagacha ase aya, ecounty government neche ebe compelled, eche egende erusie obochafu obo iga iga, ngaiyo ekogenda kobotuguta. Bono inche na- buna bono inche oyomo obo noboire ng'a oborwaire nabo borabase goateka ase Kisii county, ase eng'encho obochafu ngocha bore koba bore obonge, obonge naende obonge. Otokoboria omheshimiwa ongo aye, neserekare yaye yonsi, chibesa chiria chiabegetwe. Kisii County Assembly yaeteti the 19 million chiare kogora oboremo bogorwe obochafu bochake gotugutwa. Titotageti gochaka koigwa nomonyene omonyene oboremo osoereire ecounty government ya Kisii ase engencho egotuguta obochafu bwoye without his knowledge.